Valonjato sy efatra arivo kilometatra eo eo, io no refy morontsirak'i Madagasikara. Nosy manana renan-dranomasina maro izy ary ny mponina amorontsiraka dia saika mivelona amin'ny ranomasina avokoa. Aty amin'ny Parc Sahamalaza isika, valan-javaboary nasionaly iray aty avaratry ny Nosy izay voasokajy ho Réserve de Biosphère sady faritra mando na Site Ramsar ihany koa. Ny mampiavaka an'ity Samalaza ity izany, izy izany Réserve de Biosphère, mirefy any amin'ny cent cinquante trois mille hectares. Ny Parc National io indray izany dia misy an'ny écosystème complet izy, izany hoe misy ny écosystème marin, écosystème côtier ary misy écosystème terrestre. Mampiavaka azy ihany koa. Tsy misy agent du parc aty. Fa ny communauté zany hoe ny CLP mivantana no namanay miaraka aminay mikajy mivantana an'ity valajavoboary ity. Cogestion ny filaza azy. Tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo dia niatomboka ny tetikasa PCD dingana voalohany na ny Programme Pêche Côtière Durable izay tohanan'ny governemanta alemana amin'ny alalan'ny KfW ary tantanan'ny Madagascar National Parks. Tanjon'ny tetikasa Jono Maharitra, fikajiana ny harena an-dranomasina sy fampivoarana ny fiainan'ny mpanjono amin'ny alalan'ny fampitaovana. LMM enina amby roapolo no niforona tao anatin'izay herinataona izay, dia amin'ny alalan'ireo LMM enina amby roapolo ireo izany no ahafahanay manome an'ilay fampitaovana mivantana ny mpanjono. Antsoina hoe LMMA ireo vondron'olona ifotony mivelona sy mitantana ny harena an-dranomasin'i Madagasikara ireo. Eto Antafiantambalaka dia mivelona amin'ny jono ny mponina eto. Ny fisian'ny ala honko dia mahamaro ny hazan-dranomasina ka izay no mahatonga azy ireo miaro ny ala honko ary mikarakara azy. Zahay zegny koa fa velogno teto.

Mamboly isan-taogna. Tamin'ny voalohany izay namboly douze hectares nataony. Niaraka amin'izay koa nagnanja ihay sept hectares koa amin'ny tany misy tir io. Eto amin'izay tir nizahavagnay eo amin'ny huit hectares zegny panin'ilay ato niarahagna tamin'ny fanjakana. Satria tena sarotra ho an'ny mponina manamorona an-dranomasina ny mahazo rano fisotro madio dia nanampy ny teto Antafiantambalaka ny programme PCD tamin'ny alalan'ny fanamboarana vovo. Taloha nisian'ny vovo ity raha mbola tsisy vovo izay nantsaka any amin'ny atako donc sept kilomètre miala amin'io tanàna Antafiantambalaka io Miarikalaka agny. Izay zany tamin'ny taogno deux mille vingt trois zany nahazo vovo tamin'ny MMP. Le fitseny poney zany tegna faly sy ravo mihitsy zay nahazo ty vovo ty. Eto amin'ny Nosy Be Rafia koa dia anisan'ny hisitraka tombontsoa satria novatsiana lakana sy fitaovam-panjonoana samihafa izy ireo. Foto-pivelomanay eto zay resaka jono zay miara-miasa amin'ny MMPSA malaza. Mitantana amin'ilay mifatry amin'izay parc sady magnano suivi de capture amin'ny poisson. Fomba fampiasana laka aty zegny, zahay zegny mandeha magnano patrouille voanalohany. Ary koa zegny misy olo mandeha misy marary karaha igny, afaka zegny andesanay olo marary, ohatra maro mandeha agny. Misy ampahany zegny ny laka ty de ampidirigny amin'ny caisse. Zay zay mikambagna ao zegny mandeha manjono amin'ny laka fa tsy azon'ilay olo tsy tsy mikambagna zay tsy mahazo. Village lay maimay roapolo zany zao no efa no nahazo fitaovana manarapenitra izany hoe afaka hoentin'zareo mandeha manjono a. Vita izay dia mbola manana vina izahay hanamboatra maison de glace na fitahirizana hatsiaka hazahoana vokatra tsaratsara kokoa hitahirizan-dry zareo an'ilay vokatra any an-dranomasina ao amin'ny Nosy Berafia no eritreretinay hanamboarana an'izay maison de glace izay. Olana atrehin'ny mpanjono matetika ny fomba fitehirizana ny hazandrano, hatrizay dia fomba nentim-paharazana no natao, dia ny laoka sira izany. Vokatr'izay dia nanampy ireo mpanjono ny programa PCD voalohany tamin'ny alalan'ny fanamboarana fumoir tany amin'ireo nosy ao saha malaza. Ity zegny for fumée sy ty. Tegna ilagna azy ity zegny anaovako asali laoko. Tegna misy tombotsoa azy zegny fampiasagna azy ity satria le taloha regny zegny tsy de ôhatra alain'ny ôhatra reo manamboatra ataon'ny vazaha tsy afaka mividy le laoko madiniky taloha regny fa amty zegny le fumée zao ty zegny mety

Ireo mponina eto dia resy lahatra amin'ny fiarovana ny harenan-dranomasina satria fantany fa io no fivelomana sy lova ho an'ny taranany. Anisan'izany i Nias, ilay mpiaro ny fano. Ilay asako eto izany hoe magnara-maso ilay toerana fagnatodizan'ny tortue. Hitanao ity izany dia hoe puits de ponte izany ilazana ity. Antsika izao magnano fouillage dia mety mahita izy agnatin'ny zato igny mety hoe ataontsika hoe quatre vingt dix fouille fa agnatin'ny quatre vingt dix fouille zegny e, mety hoe avy an-drano jiaby quatre vingt dix fa à partir an'i eo zegny mety tsisy velogno izy na hoe na raiky amin'ireo io fo velogno, pourcentage-nazy zany amin'ny taux de réussite Une pour mille. Zay koa ny zavatra isan'ny hoe mahafaly anahy mba managna namagna amin'ireto miara miasa amin'ny le parc saha malaza. Reo zany ma- agnisan'ny hoe magnampy za be koa amin'ny fanaovagna le suivi satria za manko hoe sa- pe- ma- matetika hoe borne eto amin'ity toerana Nosy faly ty foana fa iarahagna miaraka amindreo koa surtout tsy eto ihany misy le fano fa toerana retraretra. Nahomby ny programa PCD dingana voalohany noho ny fiara-miasan'ny Madagascar National Parks sy ireo LMMA. Mitohy amin'ny dingana fahatelo ny zonan-dranomasina maharitra ary efa miandrandra izany sahady ireo olona ifotony aty Sahamalaza. Amin'ny ankapobeny aloha izany ny zavatra tsapa ho anay mpitantana aty ifotony izany hita hoe nihena ilay pression. Ny partie marin izany hita ilay izy satria Manana fitaovana sy fitaovana ilay olona anaovana patrouille. Ilay mpanjono koa izany nahazo fitaovana entina manjono dia donc izany mitombo fari-piainany dia motivé kokoa izy amin'ny fisian'ilay parc national izany fa tsy tsy mitovy amin'ny taloha intsony. Jono mirindra sady maharitra, mitsinjo ny taranaka ho finaritra.